Erokamano kuom biro rango video marwa ma kawuono. Kapok i subscribe to wakwayi ni mondo i subscribe, i turn on the notification bell kendo kisetieko watch video ni mitieko tiwenwa comment piny kanyo e pachi. Magi gin weche mwawacho e rito udi episode ka wapuonjore kendo wajiwore kendo wariwo paro. Koro kata kamano an e host maru ma kawuono Nyasea from Sias 254 YouTube. Luo is not a tribe, Luo is a lifestyle. Koro arwako ute Joluo by wacho dholuo, Joluo by choice, Joluo by heart, Joluo by call. Ero kamano you are in the right place. Kawuono aneno ka so many ladies, yani nyiri mang'eny ose join channel marwa ni kendo sani an gi audience mar joma nyiri gi joma mine ma wuo channel wani. Koro kawuono naneno ni akele puonj matin be ne joma mine. Miyo, nyako, dhako, bede gi self worth mari. Respect yourself. Wach matinde ji oketo ni idwaro adwara ni mondo i depend on somebody to give you money mondo eki itim gik moko minyalo timo ok en gima ber. Wajoma mine watiuru matek, watiuru matek mondo wang'i yudo pesawa moro matin mondo koro kata kiyudo boyfriend to koro boyfriend ni ok iloke koro ATM. Ka chieng' moro kendi iyudo dichuo, koro dichuo ni ok iloke bank ma sa asaya midwaro pesa to otimo ang'owa? To owuodho. Nitiere gik moko ma ok inyal chiwo kaka kapo nono ni nidhi e odno nikech sura maber gi ginene. Chopo kama koro ginene gi sura ok los dak. Ung'eyo gima awuoye. Ok los dak. Kochopo kama koro dak koro iloso, to nyaka ibede gi gimoro e wiyi, to ibede gi gimoro be ang'owa e lweti. Bedo gi gimoro e wiyi in nyako kata dhako kata miyo matiyo gi wiye, ma think, manyalo kelo idea makelo dongruok kata miyo unyalo timo kata project moro e ot makelonu dongruok uwegi. Kapod in in a state ma inyalo somo kata inyalo dhi skul kata koro wach mar bet abeta ni rito mondo dichwo omiyi kata koro kiyudo ng'ato koro iloko ATM ma koro ji bedo gi notion ni nyiluo ohero pesa, nyiluo tijgi tek, nyiluo gik ma kama kama kama kelo generaliz- generalization maketho nyingwa. Koro nyar onagi, ti matek, bed gi pesani matin. Koro kata ka ikelo matin no to en bokelo turiwo. Koro kata komiyi mare to boost gima in go. Ok ni momiyi ni en ema odwa suko wiyi, oda nyiewo ni law, oda nyiewo ni wuoche, oda chulo ni ot, ochulo school fees, onyiewo chiemo, O, kita kidwa dhi dalau omiyi fea ochako omiyi pesa mitimonego nyu- ni onyuol shopping hey, kata ka en ng'ama chunye ler manade to dong' chunye dhi thoye to samoro neno ka ng'at machielo to ji timo yudo gimoro matin koro watemuru mondo watim gimoro Ka ionge tich to many kata talent moro ma in godo. There are so many things sani ma ji nyalo timo ma nyalo kelo ne ji pesa. Ok ochuno ni nyaka ndiki e tich mar sa ariyo nyaka sa apar gachiel eka inyalo bedo gi pesa. Manye gima inyalo yudo ma at least keloni income matin. To kata ka ok okelni income, seche moko in gi nyapuothi moro, inyalo doyo, ipidho alot, ipidho oduma, ipidho gik ma nyalo konyo minyalo cham. Koro ing'e ni mano seche mipitho to gigi oyudi, gigi oke, ukeyo. Koro at least i save cost mar, mar pesa ma dine utiyo godo kunyiewo go gik moko go. Koro wati uru matek. Ok en mana ka losruok gi ginene, a a. Itiyo matek, ikelo something on the table. my dear ikelo something on the table koro watiuru matek ang'eyo ni nyienagi gin joma tiyo matek to nitiere achiel ariyo kuomwa mok ti matek mamiyo koro nyingwa kethore koro watiuru matek waduto donge aki aherou kabisa kapok isubscribe to subscribe piny kanyo iwinjo ee to kata ka in gi full time asol many beside asol donge ee kasto wakelo dongruok to wabro dhi maber uru kamano bye